Ɛnnɛ yɛnhwɛ Asante hene a ɔtɔ so nnum ne yɛfrɛ no Ɔsɛe Kwame Kwame Panyini. Na deɛ nti a yɛfrɛ no Kwame Panyini ne sɛ ne wu akyi no yɛnya Ɔsɛe Kwame foforɔ a dodoɔ no ara taa frɛ no Ɔsɛe Bonsu. Ɔsɛe Kwame wei no yɛwo wɔwoo no afe apem ahanson aduosia, 1760. Na ne maame ne ɛyɛ Ɛkyɛama ɛna na ne papa nso so ne ɛyɛ Safo Kantanka. Na ne maame yɛ Asantehemaa. Ɔne Asantehemaa na ɔtɔ so enum sɛ nnan so a. Ɛna ne papa nso so na ɔyɛ Asante Mampɔn hene. Na wɔfa Ɔsɛ Kwadwo bɛkɔ no na ɔkaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ne kra akyi a, yɛmfa no wɔfa ase Ɔsɛ Kwame ɛni adeɛ. Nanso na ɛnam sɛ ne mfie nkɔ anim nti no, na ahemfo bi mpɛ sɛ ɔbɛdi adeɛ. Nti Mampɔn foɔ ka wɔn ho bɔ mu ma Atakorah Kwame de anim ma wɔn bɛ yɛ kyerɛ sɛ ɛɛ wɔn ampene a biribi bɛsi ma afei wɔn paa kwan ma Ɔsɛe Kwame Sae bɛyɛ Santehene. Ɔbɛyɛ Santehene no na ɛɛ nam sɛ wɔnyaa teteɛ wɔ Asante Mampɔn no nti no na nkramu kakra wɔ ne mu. Saa berɛ no mu no wobɛhwɛ a na ɛyɛ yɛn di ɛɛ Tamale ɛbɛfa ɛyɛ ɛɛm Yɛgyi, Pran, ɛɛ Atebubu, Amanten, Adwira, ɛhɔ no nyinaa na ɛka Asante Mampɔn ho. Nti ɛnam saa nti na Nkramosom wɔ Mampɔn pa ara nti na Nkramo kakra wɔ ne mu. Nti obedii Santehene no, nsaguo, ɛɛ nnipa titwa ɛne ɛɛm ɛyɛ ako bebree wɔ hɔ a na ɔmpɛ sɛ ɔde ne ho bɛhyɛ mu. Enti ɛmaa aman no bi yɛɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔn nso te wɔn ho. Ɛno nso koraa no, na ɔkɔ ko no, na ayɛ no den, ɛfiri sɛ na ɔhu no sɛ ɛtia Nkramosom. Afei nso na ɔsan pɛ sɛ ɔde Nkramofo mmara a ɛba Asanteman mu. Ɛmaa Asante hemaa biara no, ɛba saa ɛbɛha wɔn, ɛfiri sɛ Asan ɛɛ kuro biara so hemaa no na ɛhwɛ amammerɛ so. Enti Asante hemaa Kwadu Yadom, ɔno ne Asante hemaa a ɔdii kan bɛtenaa Kumasi, na na eh, ɔkura tumi yie, ɛfiri sɛ ne wɔfa de nneɛma bebree hyɛ ne nsa ɛberɛ a na ɔrekɔ ko no. Nti ne wɔfa kɔɔ ne kra akyi no, na ɔwɔ nimdeɛ ne suahunu bebree fa amanyɔsɛm ho, nti ɔno yɛɛ sɛ ɔmpene. Hwɛ sɛ Nkramosom no ba a, eh, yɛ wɔfa ase, yɛ wɔfa eh, wɔfa adeɛ no a ɛdi ne ɛdi ɛna adeɛ no nyinaa no, ɔbɛtwam ama ɔde agyadeɛ aba Akanman mu. Nti ɛma wɔne no di srani wɔ ho. Ɛnam saa nti, Ɔsɛe Kwame kɔtenaa dwaben. Yetwa dwira koraa no, wamma. Ɛmaa ɛno nti ɛyɛ ɛɛm Kwame Duyi Adom gyinaa so a nkotu no adeɛ so ɛɛ 1797 ɛkɔ 1798 mu hɔ. Ɛma ɔsan baa bɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ ne dwumadie. Nanso ɛduru sɛ ɛwɔ sɛ yɛkum anaasɛ yɛkɔko a, na ɔtwetwetwe ne ho nti no, ɔsan kɔtenaa dwaben. Ɛma Santehemaa frɛɛ no sɛ sɛ wamma a, obi tu no adeɛ so nti sikadwa ne ho nneɛma na ɔde akɔtena Dwabenyina na ɔsan de ba Kumase. Ɔde baa Kumase wie no na ɔbɛtu ne ho adeɛ so. Na ɔsan kɔtena Dwaben bio no na n'akyitaafoɔ kɔɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ ɔne Amakwan Adu Yiadom nko ntɔkwa na ɔnni ne so na ɔnsan mmɛfa n'akonya. Ɔhwɛ a na ɛde ɔko kɛseɛ bɛba a nnipa bebree bɛwu nti ɛhɔ no mu hɔ no na amanfoɔ gye di sɛ ɔkaa n'ano aduru Ebi nso so dwen sɛ ɔno ara to ne kɔn wuiɛ. Na owuiɛ no, Ama Kwadu Yadom yɛ no Abrempɔn yi, ɔwu 1803. Ɔbɛdii adeɛ 1777 na ɔwu 1803. Wɔyɛɛ no Abrempɔn yi. Na n'aberɛ so no na atwerɛ ne akenkan baa Asanteman mu. Saa berɛ no, ɛyɛ Nkramofoɔ a na yɛfrɛ baako Karamodwo ayi, Mohammed ne ne nuanom, wɔbɛtenaa Kumasi ahemfie a na dwumadie bi a ɛkɔ so yɛ ahemfie hɔ biara na wɔtwerɛ. Na wɔn na ɛtwerɛ Asante abakɔsɛm no kanea ɛfiri sɛ saa berɛ no na wɔn a wɔhuu Ɔsɛ Tutu a ɔdi kan, Opoku Are, Kusi Boadum ne Ɔsɛ Kwadwo no nyinaa na wɔda so te ase. Nti wɔtumi ka Asante abakɔsɛm ma yɛdi kan twerɛtwerɛeɛ. Ɔno n'aberɛ so no, Ɛna ɔno nso huu sɛ human sacrifice ɛnyɛ nti ɛwɔ sɛ yɛtwa mu na ɔno nso nkoasom nso so ne nyinaa ɔhunu sɛ ɛyɛ bɔne ɛna na ne berɛ so no so na nsaguo ɛɛ nyinaa so ɔno hunu sɛ ɛyɛ bɔne ɛno nti ɔde nkramu kakra ɛbɛfraa asante amammerɛ mu nti asante abakɔsɛ mu no ɔhene a na aborɔfo no gyidi sɛ wɔn hɔ mmɔborɔhunu pa ara no ne Ɔsɛe Kwame Kwame Panyin.